Léif Kolleeginnen a Kolleegen, et ass schéin hei ze stoen an ze gesinn, datt op dësem Sonndemoien de Sall esou voll ass, an ze héieren eng Ried, déi esou engagéiert war wéi dem Carole seng, dat mécht Freed. D'Aarbecht an der Chamber zanter eisem leschte Kongress hat et a sech. Se war virun allem Markéiert duerch d'Wahle vum Oktober 2013. Dat heescht, op der enger Säit hate mer eng al blo-rout-gréng Regierung, déi an de Méint Mee, Juni, Juli nach versicht huet, mordicus an der leschter Ligne droite all méiglech Projeten duerch d'Chamber ze bootschen, an dëst an engem Tempo, bäi deem och onofhängeg Observateure fonnt hunn, datt ee sou net anstänneg schaffe kinnt. An dëst hunn d'Nathalie an d'Myriam awer gemeet. An net nëmmen dat, si hunn trotz engem geckegen Tempo an enger net ëmmer ganz frëndlecher Chambersambiance et fäerdeg bruet, eng sëllegen Eegeninitiativen ze huelen, Gesetzespropositiounen ze deposéieren, Motiounen ze proposéieren an Debatten ze initiéieren. Hinne sief vun dëser Plaz aus ausdrécklech Merci gesot fir hiert Engagement am Gaart. An op der anerer Säit hu mer zanter de Wahlen eng nei Majoritéit an der Chamber. Csv ass nees un der Muecht. sech stellt de Premier an huet mat der DP e serville Juniorpartner, mat där se hir neoliberal an réckwäertsgewannte Politik ëmsetze kann. An dëst opgrond vun enger zolitter Majoritéit vu 35 vu 60 Sëtz an der Chamber. Mä Moment, do ass awer schonn deen éischten Hick. Déi zwou Regierungsparteien haten nämlech bäi de Walen zesumme 47,9 Prozent vun de Stëmme kritt. Jo, jo, 47,9 Prozent hunn déi zwou Parteien zesummen, esou wéineg wéi na ni virdrun eng Regierungskoalitioun. Och déi viregt Koalitioun war knapp ënner 50 Prozent, mee do huet sech zumindest dës prekär Situatioun an der knappst denkbarer Majoritéit mat 31 zu 29 erëmgespigelt. An elo dës Regierung mat manner Stëmmen, méi Sëtz? Also dat mannst wat ee soe kann, ass, datt do eppes net klappt mat eiser representativer Demokratie. An dat hänkt och net zu Lescht un engem komplett anachronistesche Wahlsystem aus dem Postkutschen-Zäitalter. A guer net dovunner ze schwätzen, datt d'Halschent vun den Awunner iwwerhaapt kee Wahlrecht hunn. Déi grouss Majoritéit vun den Aarbechter, déi grouss Majoritéit vun de Locatairen hu kee Wahlrecht. A vun deenen, déi dann nach bleiwen, huet emol net d'Halschent dës Koalitioun gewielt. Eng Koalitioun, déi awer mat confortabler Majoritéit regéiert. Ech mengen, spéitstens elo misst esouguer engem Blannen opfalen, Datt déi demokratesch Lompe ferm sténken bei eis am Land. Duerfir soe mer et kloer an däitlech, Dës Regierung huet keng populär Majoritéit hannert sech. Dat solle mer net vergiessen, bäi all deenen Ausernanersetzungen, déi nach wäerten op eis duerkommen. An da kënnen se nach esou vill populisteschen Tamtam ronderëm hir neoliberal Agenda maachen. A well dat esou ass, fënnt d'Regierung och, datt et elo mol giff duergoe mat der Biergerbedeelegung. Dat heescht, datt all déi ganz bescheiden Avancéen aus de leschte 15 Joer, vum Petitiounsrecht iwwer Biergerréit hin zur Initiative populaire aus der neier Verfassung, lo mol virleefeg fëllechen duerginn. An déi brauchen, bräichten net ausgebaut ze ginn. D'Chamber wier jo schliisslech Demokratie genuch. Dëst sot de Premierminister an der zoustänneger Institutiounekommissioun. Dat ass zimlech vill Onverfruerenheet op ee Stéck. Mee da wësst et, an deem Geescht regéiert dës Regierung, autoritär an onsozial. D'Carole an och virdrun d'Léonie si schonn drop agaangen, wat d'Heescheverbuet, déi Chasse à l'homme op déi Äermsten a Schwaachsten aus eiser Gesellschaft bedeit. Vu mär aus dozou nach dräi Gedanken. Demokratie besteet net nëmmen doranner, datt een all puer Joer eng Kéier wiele geet. Den Hoffmann Sender huet et an der alternativer Verfassung am Exposé des motifs geschriwwen, Demokratie lieft a stierft och an de Betriber, an de Schoulen an op der Strooss. Mee Demokratie, an zur Demokratie gehéiert och Rechtsstaatlechkeet, den Etat de droit, dee selwer nees op der Idee vun der Gewaltentrennung baséiert. An duerfir muss ech soen, sinn ech schockéiert, wann de Premierminister Luc Frieden an der Chamber seet, et géif keen Urteel vum Verfassungsgeriicht oder aus der Cassatioun zum Heescheverbuet virleien, obwuel et där eng ganz Rëtsch aus der éischter an zweeter Instanz gëtt. Déi csv, déi sech an der Vergaangenheet händeringend géint erweidert Kompetenze vum Verfassungsgeriicht gewiert huet, hëlt dat elo als Argument, Dat ass affrontéiert, mee nach vill méi schlëmm. Et heescht jo näischt anescht, wéi datt d'Regierung sech u Geriichtsuerteeler aus der éischter an zweeter Instanz net méi gebonne fillt. Mee wou si mer dann? hu mer eis 2013 gefrot, wéi den deemolege Justizminister Luc Frieden Drock op d'Procureure gemeet huet, se sollen endlech déi riets Attentater vun de Bommeleeër ad acta leeën. A wou si mer, froe mer haut, wann esou Geriichtsuerteeler keng Valeur fir dës Regierung méi hunn? Den neie Luc fiert riicht do virun, wou deen alen opgehalen huet, mat der Erfrostellung vun demokrateschen Institutiounen, ouni Rücksicht op Verloschter. En zweete Gedanken dozou. Ech fannen et schonn erstaunlech, wann eng Procureure générale an engem Brandbréif muss dorop opmierksam maachen, datt de sougenannte Spezialdispositif fir géint Heescherte virzegoen komplett disproportionéiert ass. Wann 110 spezialiséiert Beamten aus der Police judiciaire mussen aarmen Däiwele mat hire Becheren nolafen a gläichzäiteg iwwer 1.200 Fäll vu Kriminalitéit net kënnen traitéiert ginn, pikanterweis besonnesch déi aus der Finanz a Wirtschaftskriminalitéit, Dann hu mer e Sécherheetsproblem hei am Land, an dee Sécherheetsproblem heescht Léon Gloden. D'Parole ass virdrun op déi Aussoe vu Ministeren, Buergermeeschteren a Schäffen agaangen, déi mer zënter der neier Regierung héieren hunn an déi d'Tendenz hunn, ëmmer méi inflationär ze ginn. Se hunn déi Aussoen alleguer gemeinsam, datt d'Mënschen objektivéiert ginn, datt se zu Déiere gemeet ginn, datt se hiert Mënschsinn ewechgeholl kréien. Wann Heescherten e bemol mat Limousine virfueren, Strummerte musse gefiddert ginn an Héngerdéif automatesch Asylante sinn, alles ouni déi geréngste Preuven, Da gëtt Mënschen hir Würd geholl. An dann hunn ech d'Gefill, datt hei grad am Gaang ass en Damm ze briechen. A Schold dorunner, sou heescht et, wier eng Open the Gates Politik. Ech géif deene geeschtege Brandstëfter äntweren, Jo, close the gates, Déi vun der Irrationalitéit. Zitt d'Dier nees zou zu der entgrenzter Mënscheveruechtung, déi Der grad opmaacht. Maacht d'Päll zur Paart zur Häll vun der Barbarei nees zou. Well dëst ass d'Politik vun der adr. Duerchgefouert vun der csv a vun der DP, well d'ADR sëtzt ideologesch mat an dëser Regierung dran. Mer hu keen neie Luc, mee mer hunn eng nei csv, déi näischt méi mat der kathoulescher Sozialléier um Hutt huet, an eng DP, fir déi Biergerrechter kee Wäert méi hunn, Ausser se wiere vermaartbar. Kolleeginnen a Kolleegen, d'Aarmutsbekämpfung wier eng vun deene grousse Prioritéite vun der Regierung, esou huet et am Ufank geheescht. Mer hunn entretemps gesinn, datt se net d'Aarmut, mee déi Aarm bekämpfen. Well wann ee wierklech géint d'Aarmut géif wëlle virgoen, da ginn et zwee grouss Hiewelen, an dat wësse mir als Lénker, d'Aarbecht an déi sozial Ofsécherung. Am Kapitel Aarbecht vum Koalitiounsaccord steet net vill Fortschrëttleches. Am Géigendeel, et soll en gros d'Flexibiliséierung um Bockel vun de Salariéen, also d'Ausbeutung vun de schaffende Leit, weider gedriwwe ginn. Aarbechtszäite solle flexibiliséiert ginn, Sonndesaarbecht erweidert, nei prekär Statutter agefouert an den Index Ma dat soll e Schéiwieder-Index ginn? Wa keen erfält, da bleift en Automatismus. Wann awer e bësse méi héich Inflatioun ass, dann muss diskutéiert ginn iwwer d'Kompetitivitéit vun de Betriber, déi fir dës Regierung iwwer der sozialer Sécherheet vun de Leit steet. Ech hunn den Aarbechtsminister Georges Mischo an der Kommissioun gefrot, wat da seng Virstellunge wieren, fir dem extrem héijen Taux vu Working Poor zu Lëtzebuerg entgéintzewierken, also déi Leit, déi, obwuel se schaffen, dem Aarmutsrisiko ausgesat sinn. Zu Lëtzebuerg sinn dat 13 Prozent vun de Salariéen, esou héich wéi a kengem anere Land an Europa. Wësst Der, wat e mer geäntwert huet, eisen neien Här Aarbechtsminister? En huet gesot, Här Baum, datt et an der Aarbechtswelt net nëmme Gewënner gëtt, dat ass eebe sou. Dat ass Zynismus ouni Mask. Net vill anescht gesäit et bei der Sécurité sociale aus. Do gëtt alt nees d'Rentemauer eropgeschwuer, obwuel eis Reserven, och wann iwwerhaapt keng Cotisatioune méi do wieren, fir véier Joer géifen duergoen, zum Verglach, an Däitschland gi se grad fir véier Wochen duer, géife mer riskéiere geschwënn um Enn ze sinn. Sou gëtt alt nees erëm eng Kéier der Däiwel un d'Mauer gemoolt. An duerfir misst den éischte Pilier, also dee solidareschen, deen universellen, deen öffentlechen, vun der Renteversécherung u Wichtegkeet verléieren an den zweeten an drëtten, also d'Privatversécherungen, ausgebaut ginn. An anere Wieder, wa schonn Sécurité sociale, da wann ech gelift esou eng, wou dem Luc seng Frënn och anstänneg Fric kënnen domadder verdingen. Duerfir soe mär hei ganz kloer, eise Pensiounssystem ass stabil, en ass staark, vill méi staark, Wier privat jee kint sinn. A virun allem, mir hu Proposen, wéi mer bestoend Ongerechtegkeeten an deem System iwwerwanne kënnen an en och nach méi zolidd kënnen opstelle fir d'Zukunft. D'Carole huet et gesot, alleng duerch den Deplafonnement vun de Cotisatiounen hätte mer 700 Euro Milliounen zousätzlech Recetten all Joer. wéi d'Martine Deprez huet missen äntweren op eng Question parlementaire vun eis. An niewebäi gesot, kënnt Dir Iech erënneren, am Summer huet et geheescht, eis Krankekeess wier quasi faillite, et ass vun engem Defizit vun 41 Milliounen geschwat ginn. Och do hu mer nogefrot, Wéi gesäit et dann aus, wa mer géifen d'Cotisatiounen deplafonéieren? An d'Äntwert war, Mee mer hätten zousätzlech Recettë vun 250 Milliounen Euro. Also insgesamt knapps eng Milliard méi fir d'Sozialversicherung all Joer, wa mer géifen eng bestoend Ongerechtegkeet aus dem Wee raumen. A wie géif dann deen Deplafonnement betreffen? Ma ronn 28.000 Leit, déi méi wéi 12.800 Euro all Mount verdingen. Eis revolutionär Fuerderung besteet doranner, datt déi Leit mat deem héije Verdingscht dee selwechten Taux cotiséiere wéi déi hallef Millioun anerer, aplaz se wéi bis elo ab deem Moment cotisatiounsfräi ze maachen a sech der Solidaritéit kënnen ze entzéien. Nach ee Wuert zu de Pensiounen. Gleeft kengem, dee behaapt, mer bräichten esou en héije Wirtschaftswuesstum, fir eise Pensiounssystem ze finanzéieren. Dat ass Quatsch. Sécurité sociale huet als alleréischt, ass et eng Fro vun Ëmverdeelung an net vu Wuesstum. D'Betriber kommen net op Lëtzebuerg, fir Cotisatiounen ze bezuelen, mee se kommen an eiser kapitalistescher Gesellschaft heihinner, fir Profitter ze maachen. An da si mer bäi der Steierpolitik vun dëser Regierung. Et ass eng fir de grousse Fric an den décke Portmonnaie. Déi solle weider steierlech entlaascht ginn. D'Gewënnsteiere gi weider erof. Eng Steierpolitik fir déi Superräich, fir d'Promoteuren an d'Profiteuren. Fir all déi aner, jo, fir all déi aner, do gëllt et, Eieiei, et ass Kris, mer musse spueren, mer musse kucken, de Rimm méi enk ze schnallen, ausser natierlech déi ganz Räich. Déi einfach Leit brauchen eben Austeritéit. Dat probéiere se eis ze erzielen. A munch jo virdrun héieren, an der Aarbechtswelt ginn et net nëmme Gewënner. Dat ass eben esou en Naturgesetz. An deen ökonomesche Schwachsinn, deen un en Naturgesetz ze grenze schéngt, deen huet en Numm, en heescht Neoliberalismus. An duerch e sougenannten Trickle-down-Effekt géif. Esou dës esoteresch a vun der Wëssenschaft scho laang widderluechten Theorie, eppes bäi deene ganz ënnen ukommen, wann déi ganz uewe vill, vill méi kréien. Wann de Wuesstum an der Gesellschaft an engem Joer ëm, soe mer, ee Prozent an d'Lut geet, an déi ganz uewen, déi ginn zéng Prozent méi räich, da kënnt ënnen näischt un. Trickle down Effekt, Mon cul, dat ass Ëmverdeelung vun ënnen no uewen. An dës Ëmverdeelung steet bäi der Regierung ganz uewen op der Agenda, a ganz, ganz uewen op der Agenda d'Finanzplaz. Dat kënnt eis bekannt vir. Jo, den ale Luc. De Luc vun der Deutsche Bank. De Luc vun de Qatari-Dealer. De Luc vun der Verschierbelung vun eiser Ekonomie. An op zweeter Plaz d'Nischepolitik am Sënn vun der Ingénierie fiscale, also déi kromm Geschäfter, fir déi eist Land ëmmer nees an der Vergaangenheet an der Press a vun eisen Nopere geschleeft gouf. An dat Ganzt soll dann baséieren op engem quasi grenzenlose Wirtschaftswuesstum, just datt eist Land awer begrenzt ass. Et feele Wunnenge vir an hannen, eist Land ass zersiddelt wéi keen anert, mer hunn e krasse Biodiversitéitsverloscht a mer hunn no 6 Wochen am Joer all eis natierlech Ressourcë verbraucht. Naja, Ëmwelt a Klimapolitik nerven eis Regierung. Duerfir sollen administrativ Hürden ewechfalen, Silence vaut accord heescht déi nei Formel. Aha, dat heescht, wann eng Ëmweltverwaltung ënnerbesat ass, fir en Dossier séier kënnen ze traitéieren, da gëllen op eemol keng Ëmweltoplage méi. Ma dat ass kamoud fir de Big Business, well et gi jo aner Prioritéite wéi de Klimawandel, seet eis den neie Premier. An zur neier Regierungspolitik gehéiert elo anscheinend och, datt d'Atomenergie nees salonfäeg soll gemeet ginn. Eis Nopere sollen zwar wannechlift gefällegst hir Atomreakteren ofschalten, mee d'Atomenergie wier d'Zukunft. Jo, esou kléngt Nationalchauvinismus vun der neier Ëmweltpolitik. Mer hunn net méi spéit wéi de Freiden eng Heure d'actualité zu dësem Thema gefrot an d'Regierung interpelléiert. Kolleeginnen a Kolleegen, mir hunn an deene leschte Joren esou vill Konzepter, Ideeën entwéckelt, fir endlech d'Logementskris an de Grëff ze kréien. D'Kärstéck dovunner ass, Wunnen net méi einfach de Profitinteresse vum Maart ze iwwerloossen, mee zu engem Recht ze maachen, dat vun der ëffentlecher Hand garantéiert gëtt. Déi. Déi viregt Regierung huet éischt, awer leider halleffäerteg an inkohärent Versich ënnerholl, den ëffentlechen Acteure méi Verantwortung ze iwwerdroen. Mat der neier Regierung ginn d'Aueren elo rem zeréckgedréint. De Maart soll nees alles regelen an et geet just nach drëms d'Gewënnmargen vun de Profiteuren an d'Lut ze setzen an de Promoteuren. Dëst ass plus ou moins de Résumé vum Logementsdësch, e Logementsdësch op dee keng Gewerkschaft, kee Locataire an esouguer mol net d'Chamber huet dierfen drun deelhuelen. Ech mengen, et gëtt awer eng Persoun, déi alles richteg gemeet huet. Dat war de Marc Giorgetti, dee puer Woche virun de Walen eng grouss Party bäi sech zu Monnerech organiséiert huet, wou en de Luc Frieden a seng Kolleegen invitéiert huet. An dat huet de Luc Frieden iwwerzeegt. D'Promoteure solle manner Steiere bezuelen, se solle sech u manner Reegelen halen a méi Benefisser kënne maachen. Dat géif dann trickle down iergendwéi de Logementsproblem léisen. Dat ass dee rengste Voodoo. Dobäi hu mer eng Kris am Bausecteur an e Marché, deen, an deem et eng Penurie u Wunnenge gëtt. An awer gi Bauentreprisë faillite a Kompetenz a Fachwësse vu Steemetzer gëtt op d'Strooss gesat, amplaz datt mer endlech bauen. Duerfir ass déi Idee vun enger ëffentlecher Wunnengsbaugesellschaft, déi mär ëmmer erëm an d'Spill bruet hunn, guer net abwegeg, am Géigendeel, et ass en zentralen Deel vun der Léisung. Kolleeginnen a Kolleegen, Dat Bild, wat ech elo grad gezeechent hu vun der neier Regierung, dat ass kee schéint Bild an et kënnt vill Aarbecht op eis duer, besonnesch op eis, well mär eng Linn hunn, well mär eng Kohärenz hunn a well mär nach méi wéi virdrun eis seng ökosozialisteschen Usäz weider dreiwen an zu konkrete Projeten entwéckele mussen. Well et geet net nëmmen duer, Ismen wéi e Katechismus virun sech hin ze priedegen, mee et geet drëm, deenen Ideen e Kierper ze ginn, se novollzéibar, se gräifbar a begräifbar ze maachen. An dorunner schaffe mer op alle Niveauen. Mer sinn Oppositioun a mer sinn onbequem, An dat gëtt gebraucht. Mär entdecken lo net bemol no 10 Joer Regierungsbedeelegung eis sozial an ökologesch Oder. An dat gëtt eis an eiser Aarbecht eng Kredibilitéit, op déi mer opbaue mussen. Ech fannen et gutt, datt d'LSAP an och déi Gréng nees versichen, e bësse méi no lénks ze réckelen. Mer däerfen awer och hire Bilan net vergiessen. Et ass gutt, datt déi Gréng sech wieren géint d'Heescheverbuet. Et däerf ee awer net vergiessen, datt e Gesetzesprojet um Instanzewee ass, wa d'Heeschen a Strummerten am ëffentlechen Transport solle verbidden, aus der Fieder vun deene Gréngen. Et däerf een och net vergiessen, Datt eng LSAP an den leschten 10 Joer näischt, awer strictement näischt ënnerholl huet fir géint de Phänomen vun de Working Poor virzegoen. Am Géigendeel, se hunn all Initiativ déi mär geholl hunn, hunn se ofgeschmettert. Dat solle mer net vergiessen. A mer gesinn grad uechtert d'Welt, datt Krisen am gaang sech sinn zu Katastrophen zouzespëtzen. D'Klimakris gëtt zur Klimakatastroph. Déi sozial Kris gëtt zur sozialer Katastroph an déi neoliberal Rezepter, kuckt Iech nëmmen Argentinien un. D'Logementskris hei am Land ass schonn eng Zäitche fir Zéngdausenden zur Wunnengskatastroph ginn. Den autoritären Neoliberalismus, dësen Zombie, dee spéitstens no der Finanzkris 2008 hätt missen um Mëschtkoup vun der Geschicht landen, ass nees um Virmarsch. An verschiddene Länner huet en entretemps offen faschistesch Zich ugeholl. An mer wëssen och, Lëtzebuerg ass keng Insel an duerfir musse mer eis wieren, op der Strooss, mat de Leit, de Gewerkschaften, den Ëmwelt a Sozialverbänn a virun allem mat de Jonken. Et ass och hir Welt an et ass sécher hir Zukunft, déi am Gaang ass zerstéiert ze ginn. Duerfir musse mer méi wéi jee zesumme stoe mat all deene Leit, déi sech genau géint déi doten autoritär Tendenze wieren. Loosst eis déi Kraaft sinn!